Yo atiefoɔ, baako pɛ dwumadie so na yɛasan ahyia yi. Ɛnɛ deɛ yɛne sexy mama naa mu na ahyia ɛyɛ big surprise momie ntie yɛn nkratoɔ no ne yɛn mmra yɛba a surprise no yɛde bɛbrɛ mo big Ghanaian movie actress stage. Yoo, maa Christiana awo ni, yɛma wakɔ aba ɛba baako pɛ dwumadie so. Yaa ɔba.
Ah, maa ho ayɛ fɛ. Meda se. Yoo, maa Christy, Baako pɛ dwumadie so na waba yi. Mepakyɛw wo fans da biara yɛhu TV so ma Christy awoni ɔyɛ bayifoɔ ɔyɛ sei kakra but yɛnnim nneɛma bi personally about wo nti ɛnnɛ yɛpɛ sɛ yɛne wo twetwe nkɔmmɔ kakra ɛfa wo ara ankasa wo ho ne w'adwuma a woyɛ. Mepakyɛw sɛ yɛka sɛ Christiana Awoni a ɔne hwan? Yoo, meda ase. Sɛ yɛka sɛ Christiana Awoni a, Christian Awuni yɛ ɔbaa papa bi a ɔtwɛn de abɔ Nyankopɔn afa Amina Awuni ne Mister Awuni so awo no aba asase yi so. Na wɔamfa no amma asase yi so kwa. Wɔde no baa sɛ wɔmmɛyɛ oyikyerɛ na wɔmmɛdi dwuma bi nkyerɛ amansan.
Mpakyɛ wo fi he? Ah, mpakyɛ me firi Upper East. Meyɛ 100% Northerner. Menyɛ fifty fifty, ɛhɔ na maame firi, ɛhɔ nso na mpapa nso firi. Nti mepakyɛw, ɛyɛɛ dɛn na wobɛwuraa industry no mu? Ah,
ɛyɛ adom. Ɛyɛ Nyankopɔn frɛ. Sɛ meka sɛ Nyankopɔn frɛ a, ɛyɛ a na ebinom nte aseɛ. Efisɛ sɛ adwuma wei no, mamfa m'adwene anaasɛ m'ayi anto so sɛ mɛyɛ, mɛyɛ saa adwuma wei, efisɛ na enni m'ayi mu, m'adwene mu koraa. Na fa papa bi so. Wɔbɛyɛɛ concert wɔ Nima, na mete Nima, Dunia Cinema hɔ. Nna hɔn bɛyɛ show bi wɔ hɔ, that time na nkɔmbɔdɛ no mu na ɛwɔ so, ntsi man no koraa yɛfrɛ no SY, ntsi Nyame faa saa papa no so na maa mebaa edwuma yi mu, na papa no so wɔbrɛɛ paa, wɔbrɛɛ wɔ me ho papapapapapa, firi sɛ first day no a wɔhun me wɔ show no ase no, wɔbɔɔ show no wiee pon a na megyina hɔ. na obiara akɔ na ka me nko ara na ɔbaa me nkyɛn maame adɛn wonya concert a wobɛbɔ na mesɛ dabi dabi concert deɛ sɛbe saa tam na ɔmfrɛ no kwasea sɛbe sɛbe sɛbe kwasea pɛ adwuma na afei nso sɛnea ɛkeka mu nsɛm no mentumi nyɛ bɛtɛ mmaa no gyina stage so to nnwom no na ɛyɛ me fɛ na menya nnwom no a mɛtumi ato na ɔsɛ wobɔ concert a wobɛtumi ato nnwom na mesɛ concert no deɛ ɔnyim firi mu

Ɔyɛ comedian, ɔno nso na bɛtwee me kɔɔ concert party mu. Me first a yɛ a mɛba television so yɛ Ice Water, ɛɛ sɛ sorry Ice Kenke, ɔyɛ comedian, ɔno na ɛde me kɔɔ TV so wɔ National Theatre. Nti me na hɔ ara na agya ɛɛ Kantata, Nana Bosompra nso huu me na ɔbɛtwee me de me kɔɔ Kantata. Ɛhɔ no mu ara nso na sokwe safo ne damfo bi yɛ. Wɔn huu me kyɛ sɛ saa na ade no kɔyɛeɛ. Sɛ talent no na ɛwɔ hɔ dada. Hwɛ, saa na ade no kɔyɛeɛ. Sɛ me mankyi, mantwerɛ application, mankɔ rehearsals, mankɔ pɛ. Ɛyɛ adom, ɛyɛ Nyame frɛ. Saa na ɔfrɛɛ me ara na ɛnya ɛbɛduruu. Ɛna ayi, Karmode nso twee me firi Accra de baa Kumasi. Saa na ade no kɔyɛe. Ma enti no wo nya mmaa mu no adwuma bɛn paa na na woyɛ ansa na wobɛwura movie industry mu? Okay na me yɛ tie and dye adwuma ɛne screen printing ɛno na na me yɛ. Ma wo wura mu no wɔn abɔ bɔ wɔn din anaa sɛ different producer biara

ne w'afa mu bebree, ɛnyɛ sini nko ara, nnwuma bebree, nnwuma bebree, sɛ, excuse me to say, mmabaawa no, mmabaawa te sɛ mo no, ɛyɛ me sɛ ɛɛ wɔn sɔfa pa ansa na wɔn abɛduru mpɛnpɛnsoɔ bi. Ɛɛ na ɛɛ me deɛ, ɛno deɛ ɛyɛ adom, ɛyɛ Nyame frɛ, saa na mefa no. Humm ɛyɛ Nyame fre.
Aah ma mpakyɛ wo baa mu no wo yɛ Accra adeɛ no a wo de baa Kumasi no difference bɛn na ɛbaa mu maa wo ɛmu deɛ he na wo tumi ka sɛ oh seisei deɛ me yɛ comfortable anaa na me prefer Accra adeɛ no anaa wo nni actual one biaa.
Aah adwuma biaa wɔ ahyɛseɛ biribiaa wɔ ahyɛseɛ. Na ɛde akowie wo yie. Sɛ dwuma ahyɛaseɛ no yɛ yie a, ɛde wie wo yie. Enti sɛ wokɔgyina baabi na ɛde wo fi baabi na ɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi na wokɔka sɛ, aha, baabi a afei deɛ maduru no, ɛhɔ na ɛyɛ a, yɛ a na ɛyɛ wrong. Because woamfiri baabi a wonkɔduru baabi. Enti ne nyinaa boa me. Baabi na ɛboaa me ansa na mereduru ha, ɛna mpagya no reba. Enti ne nyinaa yɛ.
Ɔmaa ebi a na producer bi te TV ho na ɔrehwɛ maa Christiana Wuni ɔpɛ sɛ ɔka still. Ɔse ei maame wei deɛ ebi a ne boɔ den maame wei me te mi ɔhwɛ baako pɛ dwumadie sisi ei. Mepa kyɛw ɔfrɛ wo a sɛn na wo gye? Yɛfrɛ wo set so a sika sɛn na wo gye sɛdeɛ ɛbɛyɛ a at least ɔbɛtumi aboa ne ho aba abɛfa wo?
Eeii mawura mpakyɛw mpakyɛw mpakyɛw Ɛno deɛ, ɛno deɛ, ɛno nko ara deɛ, fa kyɛ me. Mesrɛ wo Ada, fa kyɛ me pii. Ɛno deɛ, mentumi nka. Ah, producer no ankasa feesi me a, na me ne no aka. Ae, ɛno deɛ, mentumi nka. Ɛtumi ahyɛ sɛ ɛyɛ aboɔden biara saa. Oh, dabi, dabi, dabi.
Ɛnyɛ aboɔden biara saa. Mɛfo saa meteɛ.
Sɛ meyɛ, meyɛ akyerɛ amansan. Okay.
Asɛ, ayi, asɛ asɔfoɔ. Sɛnea asɔfoɔ yɛ kyerɛ ayi kasa kyerɛ no, na yɛ deɛ yɛ ate kyerɛ. Saa na adeɛ no akɔyɛ. Ɔsɛ wɔde ma ayɛ kwa, nti yɛmfa nkyɛ kwa. Na yɛde rekyɛ kwa nso a, na ɛno deɛ, deɛ yɛbɛdie deɛ, sɛ woa ne di a, yɛmfa ayasepan nyɛ dɛn? Nhyɛ abɛn. Ɛhee. Na ma abɛnfoɔ role no a wotaa play no, saa na woteɛ anaa? Aniɛden no, saa na woteɛ anaasɛ. Wo deɛ wompɛ wo ho asɛm bi but yɛde ma wo a ana wɔn ahu sɛ ɛno na woyɛ adeɛ nti na wɔn pɛ sɛ all the time woyɛ saa role no.
Ah bɛyɛ role no a woka no umm ɛyɛ me sɛ ɛyɛ acting yɛka sɛ acting a sɛ wo portray obi ne character ɛnyɛ wo nneyɛɛ anaa sɛdeɛ wo teɛ ɛna wo yɛ yɛ sɛ wo sua nneɛ a obi yɛ either sɛ nneyɛɛ no a wɔyɛ no ɛboa no. Anaasɛ ɛmmoa no. Enti adeɛ a mesua adeɛ, mesua wɔ obi nneyɛɛ de akyerɛ amansan na wɔahwɛ sɛdeɛ awieeɛ no bɛsi. Sɛ ɛyɛ a na nipa no wafa, anwie me yie nso a, na wo nso woayɛ dɛn? Woasakra afiri mu. Na ɛnyɛ saa na meteɛ. Menyɛ abayifoɔ. Aniɛden no so ɛ? M'ani nyɛ den saa. Sei ara, sɛdeɛ wohu me saa na meteɛ. Saa na meteɛ.

Yoo! Atiefoɔ, Baakofɛ dwumadie so na mogu so a morehwɛ yi, yɛne Maa Christiana Awuni na na ɛretwetwe nkɔmmɔ. Yoo Maa, wonya wo bɛwuraa movie industry mu no, wohwɛ TV a, na wowɔ obi a wotumi de wo nsa si so ka sɛ, Ah! Abaa yi deɛ mepɛ n'asɛm anaa Papa yi mepɛ n'asɛm. Broni bɛka sɛ role model, na wowɔ obi saa?
Yea, na me wɔ obi saa. Na me yi ɛyi Grace Nortey and um Maame Dɔko. Wɔn na na me, wɔn yɛ me role model paa, na me pɛ wɔn asɛm ɛwɔ sini mu. Maa mpakyɛw sesiɛ yi no, wɔn sɛ artist no dɔɔso. Hwan na wobɛtumi aka sɛ yɛfrɛ me aa? Oh, w'asomasi wɔ so, ɛneɛ meba. Me pɛ n'asɛm paa me ne no hyia a me yɛ okay with acting. Wo wɔ wo favourite? Me obiara yɛ me favourite artist no nyinaa mmaa ne mmarima no nyinaa me nhyia obi a me ne no ntumi act fine me nni me specific ayi sɛ wei na me ne no rekɔ dabi wɔn nyinaa obiara. Kwan so na wo mpɛ sɛ wo ne no bɛ hyia koraa?
Oh! M'awura me pɛ sɛ me hyia obiara. Obiara a watu ne ho asi hɔ sɛ adwuma wei na wɔyɛ deɛ mpɛ sɛ mehyia wɔn. Mpɛ sɛ mehyia obiara. Ma mpakyɛw camera men, DOP foɔ no ne sound men ne ade ade no, wo level yi a woaduru yi, wokɔduru set so a, wo ne wɔn ntɛm te sɛn? Wɔn provoke wo anaasɛ wotumi cope with wɔn? How is it on set?

Sɛ wote sɛ me makasa wɔ sɛɛte so a, na kyerɛ sɛ ɛyɛ yɛyɛ nnipa, biribiara tumi si. Wokasa na ɛno nkyerɛ sɛ worekyerɛ wo ho anaasɛ worema wo ho so. Obiara na ɔwɔ ne right, biribi nha wo a ɛsɛ sɛ woka. Na me nso deɛ mennye nni sɛ makɔ sɛɛte so ne obi ako anaasɛ yɛn yɛayiyi. Dabi dabi dabi dabi. Sɛdeɛ wɔteɛ no saa ara na me nso mebrɛ me ho ase na me ne wɔn nyinaa yɛ pɛ because wɔnni hɔ a yeah wɔnni hɔ a yɛnni hɔ. Ɔmo nni hɔ a, ɔmo na ɛma yɛn yɛyɛ stars because me mentumi nkɔ gyina kɛgye tia ɛmfra aborosan no so ɛmma me nsa so nka sɛ meyɛ star oo obiara nhwɛ me dabi dabi dabi ɛnam crew directors ɛne ɛyi camera foɔ ne sound ne wei ɔmo ara na ɛma yɛn yɛyɛ stars. Nti me hu sɛ me ne yɛne wɔn nyinaa yɛ pɛ. At times me kɔ set so koraa ɛɛ me tumi aka sɛ me ne ɛɛ welfare foɔ ɛko ɛfa crew ho. Koma crew. Yeah me ko ma wɔn paa so ebinom bɛ di me ho adanse a na me nsɛ bi nso bɛ di me ho adanse daakye me ko ma me se aduane deɛ wɔn mama crew foɔ no mmɛn because wɔn na gyina hɔ aa twenty four hours yɛ deɛ yɛ yɛ a ne akɔ tena ase na wɔn gyina so. Nti wɔn brɛ kyɛɛ yɛn paa. Infact me ka nti me na me mu me mu ni nipa bia nipa obi a nyame abɔ nyame abɔdeɛ bia me mu na bonfia me mu nipa bonfia yeah. Ma talking about welfare wokɔ set so a ɛɛ ɔn sɛ obi wɔ hɔnom a ɔsɛ me yɛ star gye sɛ wo order free restaurant ma me me ntumi ne wɔn ndi aduane wei ɛte sɛn wɔ set so wotumi di welfare no Metumi di papa, gye sɛ aduane bi a wɔbɛyɛ a mempɛ. Sɛ mempɛ a, metumi alɛte Wɛfe wura no bɔkɔ sɛ, mpakyɛw wobɛtumi ayɛ wei ama me? Ɔka sɛ ɔbɛtumi ayɛ a, na me sɛ atwerɛ, yɛ ma me wai? Na ɛbi wɔ hɔ koraa a, meyi sika na mede ama no sɛ yɛ ma me. Woaa wobɛtɔ wo sika?
Yes, yɛ ma me na wei na me kɔn dɔ. Na sɛ aduane no ba na sɛ yɛ mema aduane a mepɛ a, medi. Menni problem biaa, medi alright. Nti w'afa biaa nni hɔ a w'ahyiam wɔ set so aka sɛ maa Christy deɛ woduru a ɔkyerɛ ne ho onnidi ɛnɛ no nnipa ɔbɛka saa no bia na ɔmpɛ m'asɛm. Ɛmaa sisiɛ yi no wo level no a w'aduru no Don't you think sɛ wonam a, wohia body guards bi a wɔbɛ guide wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ankorankora a ɛba wo nkyɛn a wɔbɛtumi apam wɔn anaa biribi because sese woayɛ woyɛ too big you know na wɔn dididi w'akyi saa woyɛ okay with saa nneɛma nneɛma no. Wow
oh wama masere wama masere mama masere maduru he. Woyɛ star. Yɛ.
Yeah. Meyɛ star. Hwan na ɛmaa meyɛɛ star? Ɛyɛ nipa. Yes na saa nipa no a ɔmaa woyɛɛ star no, ɛsɛ woduru baabi a wopamo no firi wo nkyɛn sɛ ma ɔmmɛn wo. Wama woaduru baabi a woaduru nti ma ɔmmɛn wo bio. Dabi dabi dabi dabi menyɛɛ saa da. Na menhia body guard. Menhia body guard biara. Nyame bɔ me ho ban 24 hours. Baabi a mekɔ biara wɔdi m'anim wɔdi m'akyi. Wɔhwɛ me so. Na deɛ nti na merekɔ akɔ han body guard sɛ wɔmɛdi m'akyi sɛ bia nkwadaa nkwadaa no koraa no nkwadaa mepɛ wɔn meduru baabi a mema wɔn ba me nkyɛn na mbisabisa mo wɔn questions mo kɔ school mo yere mo ho mo nsua adeɛ na wɔn ma wɔn fans na sɛ wopa mo wɔn wɔbɛnya wɔbɛdan nya wɔn fans na wɔayɛ wɔ star wɔmpɛ crowd
wɔmpɛ crowd a menkɔ gyina tv so menyɛ sini wɔmpɛ crowd a menyɛ sini yeah. Ma Christy mi pahyɛ waware.
Hmm. Pacho Debbie. Hmm, yi deɛ na ano ɔden. Aden, ɔmo ba ɔmo suro sɛ ɔmo bɛba wo nkyɛn. Mmarima no suro wo anaasɛ wankasa na ɔpefɛ sɛ wobɛyɛ single for now. Okay, mmarima no ɔmo ba. Ɔmo nsuro, ɔmo nsuro. Deɛ nti na ɔmo suro. Ɔmo face me paa. Na me ano, me meka sɛ menya nware yɛ na ɛno nkyerɛ sɛ meda hɔ kwa.

Pastor wɔn di mfe sɛn? Oh, wɔn anyi.
Nya.
Oh, ma movies bebrebe a wɔayɛ nyinaa deɛ ɛwɔ he na wotumi hwɛ ka sɛ movie wei yɛ me favourite movie wei me acte yie paa yɛ me favourite. Bebree ma yɛ adwuma bebree from Accra to Kumasi ne adeɛ Ne nyinaa m'ani gye ho paa na deɛ m'ani gye ho paa meyɛɛe a me ara ankasa metumi hu sɛ mayɛ adwuma no na menam abɔnten so a nkurɔfoɔ ka a sini no obi tɔeɛ a wɔfrɛ me koraa na wɔresu mede maa me maame maame sui obi a ɔbɛhwɛ sini biara su paa sini no yɛ menwu da. Menwu da. Me sini biara mɛyɛ biara m'ani gye ho. Mepɛ. Me saa sini no na mahu sɛ mayɛ sini m'ankasa. Mayɛ adwuma. Mpatsɔ hɔn na directee saa movie no? Ah, mpatsɔ yɛ Samuel Nyamekye. Miracle. Yo atiefoɔ, momma yɛnhwɛ Menwu Da kakra na yɛnhwɛ Mark Christie action wɔ mu. Yɛwie a yɛbɛtoa nkɔmmɔtwetwe no so.

Moa Christiana wo ni. Nti wo paa na wotumi yɛɛ saa deɛ wei. Me wu da. Moa Christiana wo ni ɛna yɛhuu no no. Ɛyɛ ɛyɛ sad. Well done wayɛ adeɛ. Yo ma yɛntoa nkɔmmɔ twetwe no so. Ma producers no bi frɛ wo adwuma a script no a wɔde ma wo no. wo sɛm anaasɛ wo deɛ woda asɛ yɛde aba na yɛde wo sika ama wo na yɛahyɛ wo date na wakɔ set no so anaa wo were di ɛhu sɛ wei ɛmmoa wei ɛbɛboa.
Mm yoo eh script no ebi wɔ hɔ a eh. Ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ story, ɛnyɛ story no ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ. Na woyɛ obi a wonim de a, wobɛtumi agyina so aboa nnipa no ama story no ayɛ den, akɔ nkan. Nti sɛ ɛba ne sɛ story no yɛ good na ɛbɛmaakye a. Mekɔyɛ no alright mekɔyɛ no alright mehwɛ no asɛ store no yɛ a ɛne na menkɔyɛ ɛyɛ adwuma a meyɛ nti ɛsɛ meyɛ nkɔ no sɛ nyɛ so a metumi gyina so boa no yɛayɛ adeɛ no kama na ɛgyina so pɛpɛpɛ
yɛwoma a mepakyɛw yɛsɛ artist no bi yɛ rude matete wei deɛ ne hwene mu bɔn no asomasi deɛ ne hwene mu bɔn no mepakyɛw wahu bi obi de bi ayɛ o anaa wate bi but wohui
Wo a ɛno deɛ mentumi nkyerɛ, mentumi nkyerɛ. Ɛsɔ obiara ne ne su ne ne ban. Ɛsɔ obiara, yɛwɔ obiara nko. Obiara nso firi ne baabi na ɛbaeɛ ne yɛn nyinaa yɛabɛhyia. Enti mentumi nkyerɛ obiara suban sɛdeɛ ɛteɛ.
Seesei a moyɛ industry no, wobɛka sɛ yɛkɔ yɛn anim, yɛgyina deɛ ɛgyina anaasɛ ɛkɔ n'akyi? Wohu no sɛn? Ooh, seesei deɛ ɛyɛ me sɛ adom adom yɛn papa. ama seesei no adwuma no ayɛ sɛ ɛrekɔ n'anim ɛrekɔ n'anim paa because ɛnte sɛ kane no improvement aba mu papa nti ɛyɛ me de paa de bi a mebɔ mpaeɛ nso ɛma adwuma no ankasa because adwuma no a na ɛyɛ yɛdidie ɛkɔ n'akyi a sɛ yɛn nso yɛbɛkɔ yɛn akyi nti ɛkɔ n'anim a ne yɛn nso yɛrekɔ yɛn anim nti adwuma no sɛ improvement aba mu Abɛmpa. Yɛse pole ɛyɛ de ade.
Saa pole no koraa saa word no menhu sɛdeɛ yɛ spelling no ɛna ne sɛdeɛ yɛ pronounce pole pole ɛyɛ deɛn me a metumi bisa sɛ ɛyɛ deɛn a wobisa yɛ sɛ sini bi a stars ɛnnim ɛna yɛ yɛfrɛ no pole ɛna hwan na ɛtoo saa din no hwan na ɛde saa din no baayɛ. Because me yɛɛ sini akyɛ kakra ma ante aa na nsɛ yɛ mu hɔ na yɛ akɔ pagya din bi aba sɛ poly ɛna wo bisa nso yɛ ntumi nkyerɛ aseɛ yie obi bɛ kyerɛ aseɛ a wɔ sɛ sini a stars nni na ma ho stories a yɛ ase sɛ wiase mu stars nyinaa gum ɛso ɛnkɔ koraa ɛnyɛ ɛnyɛ ɛno deɛ yɛn fɛ no poly o. Na sini a ɛsɛ stars nni mu no koraa no wobɛhu sɛ story no yɛ good wobɛhu sɛ artist no obiara play no role yie story no yɛ kama director no so adirect no yie so na ɛno no yɛfrɛ no poly nti saa word no koraa mayɛ m'adwene sɛ mebɛtena ase manya berɛ na mabisa na mahu nkyerɛkyerɛ mu yie paa nti sɛ yɛka sɛ yɛde stars nko ara ɛyɛ adwuma wɔ Yɛ mmaa yi mu a ɛbɛyɛ yie. Ɛnyɛ yie. Me ba a meba me ba si no mebɛto binom. Ebi na mebɔɔ din sɛ na wɔyɛ me me role models no. Ɛnnɛ wɔwɔ he? Wɔn wɔwɔ he? Saa ara nso na me nso daakye me nso mɛfiri mu. Ɛmmerɛ yɛnni nka so. Na yɛnni nka so yi a yɛreka poole poole a yɛrekɔ yi a yɛde stars nko ara yɛ. Na nkyirimma no wɔnyɛ dɛn? Na sɛ maa sɛ yɛbɛ te aseɛ yie a wo to you no sɛ story no yɛ good na sɛ ɛyɛ upcoming oo ɛyɛ stars oo yɛ wo believe ɛyɛ good story. Me nyɛ good director na ɔbɛtumi a direct me yie na ma nya good story good camera man a ɔbɛyɛ ne sound ne biribiara. Na me nko ara megyina mu koraa mɛyɛ mɛyɛ adwuma no amena kɔ yes yɛsi yɛde wɔn upcomings no yɛsɔ yɛboa wɔn yɛpagya wɔn na wɔn nso ba fi sɛ yɛ wo ɛbɛtɔ mmerɛ bi no koraa yɛsi wɔ bi anku koraa wɔn ankasa wobɛwu. Obi anku a waa wobɛwu. Fi sɛ maame yɛ mbɔ ndin sɛ maame mangani ɛnɛ wode no bɛgyina ha ɔntumi nyɛ hwee. Wabɔ aberewa sɛ matete sɛ n'ani nso nhunu adeɛ papa memfaa m'ani nkɔhunu adeɛ nti ɛnɛ wobɛtumi ayɛ ɔntumi nyɛ bio saa na daakye me nso bɛto me a bi a mɛka sɛ mabrɛ mɛkɔ leaf mɛyɛ sei mɛyɛ sei na wɔ bi nso na sini no yɛgyae yɛgyae yɛ Yɛnya ayɔ. Enti pole biara ni hɔ.
Yoma, wowɔ wo favorite director? Hmm.
Favorite director. Menye ni. Nye sɛ mewɔ me favorite director sɛ wei na me mepɛ sɛ ɔdirect me. Dabi dabi. So far as a directors ni nyinaa yɛ good a, wɔn nso wɔn ani gye me ho wɔn bɛ wɔn pɛ sɛ wɔn ne me bɛyɛ adwuma nko adeɛ. Ɛno ano no. Menni problem biara. Maa na wobɔ wo ho ban. Yɛse obiara wɔ ne spiritual father. Obiara wɔ ne nnuro. Nsɛm a yɛatete no no, wo deɛ te sɛn? Anaa anikan na wo deɛ wode yɛ adwuma?
Obiara bɔ ne ho ban sɛdeɛ woreka no. Obi bisaa me saa asɛm wei, ɔse industry no mu no, wɔse, eh, so far sɛ mefiri North no deɛ, Makɔgye aduro na mede abɔ me ho ban? Ɛna me se, Aane. Obiara kurom bosom wɔ hɔ. Sɛ wonim sɛ me mefiri North, makɔgye aduro de rebɔ me ho ban deɛ a, ɛneɛ makɔgye aduro pa ara, aduro deɛ mewɔ bi pa ara. Ɔbisaa me sɛ, Ɛdeɛn aduro? Ɛna me se, M'aduro no ne Jesus. M'aduro ne Yesu Kristo. Menkɔ bosom so. Ɛna menkɔ Malam so. Me nkotodwe na mede yɛ adwuma. Nti Yesu na ɛbɔ me ho ban. Na kyerɛ sɛ wo deɛ ne kan mpaebɔ no ara. Yes. Womfa bansere biara nto w'ase sɛ. Mede yɛ dɛn?
Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a directors bɛ cast wo. Wow.
Ɛbɛtoro o. Wo nea ntoro no na ebia wagye wo din agye wo sika ayɛ deɛ woreyɛ awie. Saa na sika na ɛbɛyɛ papa ama wo. Ah well sɛ ebi yɛ nti nea ɛpɛ sɛ yɛhu wo so deɛ. Ah nka sɛ ebi adeɛ a womfaa w'ani nhuiɛ deɛ yɛnka no hɛn yɛkeka yɛkeka adeɛ a womfaa w'ani nhuiɛ deɛ ɛnka no pii ebia na ɛnte saa obiara bɔ ne ho ban obi wɔ Nyame na ɔde bɔ ne ho ban obi wɔ Malam na ɔde bɔ ne ho ban o ɛno deɛ womfaa w'ani nhui. Me na wobisa me sɛ mebɔ me ho ban? Mese aane, mebɔ me ho ban, mede Yesu Kristo na ɛbɔ me ho ban. Nti dodoɔ no ara sɛ mefiri Nɔf, nti ɛno ano no.
Yo ma, na odeɛ yɛpɛ funny question bi abusa wo kakra. Obi se, ei maame nti ne form yi ɛyɛ real anaa camera no na mode bie?
Ɛyɛ nyame ama o. Nyame na ɛyɛɛ me saa. Menkɔ wɔ paneɛ, menkɔ gye ho aduro. Ɛna me menim atam so so camera no so ka ho. Camera me ti wei so me hu. Wohu bɛto ho sɛ tele so no. Metumi a metumi ho sɛ ana sei na meteɛ deɛ ɛna sɛ mentumi nante. Oh, okay. Sei na meteɛ paa deɛ ɛna sɛ mentumi ntumi nan koraa. Metumi sɛ mayɛ kakraa. So mepue abɔnten a, obi nso tumi hyia me sɛ, ah, maame, wo a wo nie? Mese, ah, mia. Na sɛ, ah, yɛhu a yɛyɛ firi sɛ wontumi nante o. Anaa wode nneɛma bi ahyehyɛ hyehyɛ wo to. Ɛna me sɛ, ɛnde ɔnom ani. Gafo nom na ɛhyɛ da yɛ me saa. Wobie ne kɛseɛ. Na ayɛ TV no so ma.
Yo, ma, before a yɛbɛwie program yi no, ɛde asɛm na wɔka kyerɛ wo fans. Good message bɛn na wo wishe wɔn sɛ wo ka kyerɛ wɔn? Obiara ɛhwɛ wo na obiara so ɛretie wo. Hmm.
Ɛna mi wɔ bebree ka kyerɛ wɔn paa. Deɛ di kan mɛda wɔn ase paa sɛ meyɛ wɔn fan a wɔn pɛ me sini. Wɔn a wɔpɛ me sini ne wɔn a wɔn mpɛ me sini sɛ afi na si a mɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nkɔpɛ me sini na wɔn mpɛ. Wɔn fɔ so paa nfa menyɛ wɔn fan. Na mebɛgye wɔn ani, mebɛyɛ deɛ kyɛn sei, afe a ɛreba no, sɛ mete nkwa mu nko ara deɛ a, Nyame de me twa a, mɛyɛ deɛ kyɛn saa ama wɔn. Na ɛɛ, berɛ nya ne deɛ atwam, yɛmfa no sɛ atwam, nka menyaa saa akwanya no a, mɛka akyerɛ wɔn sɛ berɛ nya o, new year, anyansanom ne basabasayɔ, sɛbesɛbesɛbe ne dwamanbɔ. Ɛnyɛ ɔdidie ne ɔmee na ɛyɛ mpaebɔ. Mpaebɔ. Yɛma Nyame nni yɛn anim kan. Yɛmfa Nyame sɛ ɔno na ɛbɔɔ yɛn, bɔɔ soro, bɔɔ asase, bɔɔ yɛn sɛ nnipa, sɛ ne sɛsoɔ. Enti sɛ afe yi nso ɛrebɛkɔ awieeɛ a, yɛde nsɛm bebree nam. Yadeɛ, owuo, kyerɛ sɛ kɔ a kaa akwanhyia nneɛma bebree. Yɛbɛnom nsa bɛboro akɔ akɔyɛ atantan adeɛ bɛwie na yɛde ahyɛ bonsam sɛ bonsam na ɛyɛɛyɛ. Nti wote wo baabi na woampia ankɔyɛ ayi nsɛmfo a sɛ bi o, fo no deɛ ɛyɛ me tɛm ayi a mɛka. Woankɔyɛ a ɛmfa weinom nyinaa mma. Nti mɛda me fans ase sɛ monkɔ so ara na momfa ne me saa na me nso me pɛ mo asɛ me nso mo dɔ mo mo mo nkɔ so antɔ me sini meda mo ase.
Yoo maa Christiana Awuni yɛbɛda wase sɛ yɛfrɛ wɔ wonya aboterɛ nya ɔdaagyeɛ ɛbaayɛ yɛda wase pii Nyame nhyira wo. Me nso meda mo ase Nyame nhyira mo ne mo adwumadie yi. Nyame ma no nkɔ so nnuru akyirikyirikyirikyiri. Aburokyefoɔ ɔnte mo nka. Nyankopɔn ɔwɔ soro kora soro ɔsoro ɔnte mo nka.
Yoo atiefoɔ baako pɛ dwumadie so ɛna egu so a mohwɛ ɛyɛ yi. Yɛne Mark Christian Awuni ɛna ɛtwetwe nkɔmɔ. Meda mo ase bebree yɛde besi ha. Mepakyɛw meda me director ase Jackson K Bentum, meda me DOP Gov Marley, Me sound man Musa ɛna mepakyɛw dwumadie yi deɛ ɔma yɛbɛdii dwumadie yi ɛwɔ ha nom sei ɛyɛ Semenhyia Lotto ɛna Semenhyia Driving School ɛna Semenhyia Gym Center ɛwɔ Maxima Junction wowura mu a ae ɔno na ama yɛ saa akwanya yi ama yɛabɛtwa beautiful interview yi ɛwɔ gym ha nom sei yɛbɛda obi biara ase me din de Tracy Boakye dasɛ nɛ yɛbɛhyia meda ase.